Okay guys, this is our day for in Zimbabwe and it's, it's Ono. We're enjoying ourselves with my pregnant wife. Achija masawu, mafresh. Eh, tichimbotora walk. so guys ava ani mukuona amene kamunyatsopa ehe vamukuona vanhu vakuvata and i always tell you kuti guys isusu tichiwesta time kunyika dzisiri dzeduko vamwe vanhu vanenge achita zvisvinu kunoku paunozosvika kunoku wochiti hai ndubva kusouth africa unenge usangana chinhu wakasiya uya uya 19 chichi anenge achikunetsa pafoni chimwe nditumira ukadhata ee eh, anenge asina kana mari yedhata asi imba anenge anayo kana kuti nekabasa kaanenge achitoita kasvinu kana kuti anenge anotoneka nekasomething kabusiness nyana kaanenge achiita isu tiita basa rekutukwa tiita basa rekushungurudza kamzisaidwai tiita basa rekushungurudza kunyika dzisiri dzedu Ma nzvimbo dzose dzakamira imimi vana veZimbabwe kuti muvake idzi. Idzi isango iri. Iri. Rinotoda kutovakwa nemi vana veZimbabwe. Road dust yakatomira kufambwa nemi. So guys, I advise you kuti udzai pa next park wodza naye pa next park and pa next park mongosevezana kuti kunei kumusha. Kumusha.
Ndine hama.
Une hama. so guys hatisi kuti tiite zvaya zvokuti tisoe tichiwesta time nyika dzisiri dzoko ka tichirarama my expensive life then tozozvisiya then tasvika kunoku tosvika biyedu vanotone zvinhu zvakanaka vakugara mudzimba dzakanaka so hatinanga chatinacho apa tine chinzi tanga tiri kunyika zvisina basa tauya ka tinombospenda spenda tumari tudiki twatenge tinato topera takutotanga kuona nhamo ivo vakaijaira ka life yemunongo vanotoziva kuti maconnection ndi avo takutotengesa mafoni kuti tidzokere so guys life yekunoku tinokwanisa hedu kuisvora but when it comes to, to the truth chaiko chaiko uyaiti vake guys yaichinjoy kana musingakwanisi henyu kuvaka ndikukumbirawo mari yacho ndinangu handisa ndavaka eh, handina hangu stand yacho asi ndikukumbirawo hangu mari yacho ndivaka hangu ini ndiri kuda kuvaka ndorega hangu kudzoka eh, chokwadi acho madetails ebhengi munongouya kuinbox ndokupai moisa mari yacho eh, tovaka hakuna kana chatinenge tichikwata kuno kunde kwedu itsawanyika to

so guys we will show you kana tikasvika pabhora mukuratidza kuti panoitwa sei panoenjoiwa sei how, how does people they are doing their business hakuna kazvaizvai zvokuti bvisa izvi ne mukutitorera mabasa aiwe mabasa ani love you guys thank you and, uh, make sure vashare video valike kana wariona kufacebook youtube subscribe everything you do we love you kukeep on doing toramba tiri kuupdata zvinhu zviri kuitika kuno sana changosvika da kuratidzai kuitira kuti muite shungu yekuuya muite shungu yekumbokwirawo bhazi muchia kune vamwe vane makore vasati vasvika munyika yedu inoiyi yavakazvarirwa vamwe avo vakazvarirwa diaspora but vanongowa kuti a ah, zimbabwe yakadai zimbabwe yakadai vakutofungiza havatoizive ah, vakutotya kudzoka kunyika kwavo nekuti zvamunoudzwa hazvizvo zviri kupi zviri papresent ini ndinogona kuuya neguhwa ndikakuudza kuti kuziva kuti mai nhingi wakaonekwa nababa nhingi iwo wakutonoudza umwe apa ini ndawaone umwe handisitombori sure wotozowa kuti ndisekuru vava vaifamba navo saka apo wafambisa kuwa so guys aiwa idzi nzvimbo vana kuita manake kuno kumagadheni chi tichirohwa nekazuva oh, oh no oh no mama handifunge ndakauya kuese oh no iri kutsvobida kuita kunaka e eh, hakunongo ako guys kukunaka hakunaka e eh, kunongoda ako maplans i think kuti kutoti uite plan ndo number one first thing you have to do usati waya kuzimbabwe wona kuti uda kuitei wona kuti une maplans ei gara muhoki uchichengeta mari yako kana kuti gara pano paunoziva kuti pakadhakwa uchichengeta mari yako kuti uzostartawo life susedu tikukudzai zvinhu izvi because ndikunyara kutaura dai so ndiri kunyara baba ndiri kunyara handitombotaura ndakabva kujoni aiwa zviri right ne guys zviri right ndikunyatsovaudza kuti vanyatsobatisisa mm. so guys see to another video stay tuned we love you yeah, i hope kuti handakutuka munhu ndingokupawo maadvice guys kuti aiwa uyaitidii chivake masango aya minda idzakamira imi vanhu hadzina kumwe munhu adzichapiwa hapana kana kumwe munhu achamboya achidzitora idzi kunze kwenyu
so motoona kuti guys kana usina stand kunoku kwabhura kuri kutengeswa mastand akanaka but ndokudzai panext video munyatsondibata zvakanaka mucomment section nemari dzedrink ndokutoti nditaure zvinhu zvisvinu hama dzinodya mari ukapa hama mari inogona kuidya saa munopa isusu vatorwa tonyatsoibata zvakanaka mari babai guys